Central Lairam Lawngtlai The Lairam Times min in nan kut kan in tlaih hna. Thong nih kul le ruk biang rei thlep zarh donghnak thong thanhnak kan neih lai caah a dih dongh tiang rak ngai cio ding kan in sawm hna. Thong thanh tu Mang Ven Sung. CNF-CNA nih ralhrang nih mino an rawt hna i rithaisii an pek hna hnu ah ral hmai ah an kuat hna tiah chim. Myanmar ralhrang nih sualnak ngei lo mino hna cu hramhram in an rawt hna i rithaisii an pek hna hnu ah ral hmai ah an kuat hna. Cucaah mino hna nih ralhrang thlenmi le tlaihkhihmi lakah kan i tel ve nak hnga lo ralring tein umkal ṭhutdir a herh tiah CNF-CNA in chimnak nawl ngeitu Salai Chiat Ni nih a chim. CNF-CNA in chimnak nawl ngeitu Salai Chiat Ni nih cun kan fale caah zeitindah kan ṭhutdir lai i khua kan sak lai, zeitindah kan cawlcangh lai ti hi biatak tein kan i ralrin ngai a herh. Ralhrang nih hin kan miphun, kan fale, mizapi hmaiah kanmah le mah ar bantukin an kan erhter. Mino hna an hmailei caah ruahchannak ngei lo dingin an cawlcangh bantuk a si ko. Ralhrang hremnak chungah nan i tel ve nakhnga law mizapi nan dihlak fimkaan tein nan ṭhut dih a herh. A liamcia kum hnih thum liote khan ralhrang nih an thazaang ṭhawnter dingin sualnak ngeilo mino pawl an rawt cang hna i nunnak thap in ral hmaiah an kalter cang hna. Hi bantuk ralhrang cawlcanghnak hi an ngol hlei lai lo, pehzul in an cawlcang rih ko lai. Hi bantuk mino hna hi zaangfak an si i an hmailei ca ruah tikah thinlung a fak ngaingai. Atu lio Chinram chung kahdohnak zongah hin a hramhram in ralkap ah tlakter a tongmi mino pawl a thimi, hliamtuarmi le tleihkhihmi an um i, hi kong he pehtlai in mizapi theih dingah a rauh hlan ah phungning tein kan thanh te lai, tiah a chim. Salai Sangling thihnak kong Central Executive Committee CDF Hakha Central Council nih cathanh chuah. Salai Sang Ling thihnak kong ah Central Executive Committee Sydef-Hakha Central Council nih cathanh chuah in khuasual purtu Salai Za Cung Lian cu thongtlak le a rian in dinhter a si. Cun thil hmaan ning tein a rannak in tawlrelnak a um khawh nakhnga caah Sydef-Hakha Central Brigade Committee, Legals, Affairs Department le Chinland Government, Ministry of Defence, Moth palai hna telh in hlathlaitu Bu Special Inquiry Commission cu ser in hlathlainak ngei dingin kan ṭuan cuahmah lio tiah Thawhnih kul le ruk biangreitlap kul le riat zaan ah cathanh an chuah. Central Executive Committee CDF-Hakha Central Council nih cun Thawhnih kul le ruk biangreitlap hlei nga zing suimilam pakua le minute sawm nga caan ah CDF-Hakha Central Council Hall innpi cu a cunglei ṭuanvo ngeitu upa hna theihpinak le nawlpeknak tel loin Cite-Hakha ralkap Salai Sang Ling i a rawlchuang Salai Joshua Thawngtla le sehngan khalhtu driver hna nih an rak cheh tiah thawng theih a si caah Cite-Hakha Central Council General Secretary Salai Za Cung Lian nih chet lo dingin chim awk ah a va kal nain khat le khat kar ah bia elnak a chuah caah thinhung in Salai Sang Ling nih Salai Za Cung Lian cu teng lakin a bengh. Cu kong he pehtlai in CDF-Hakha Central Council biaceih zung tlaihnak warrant he tlaih dingah Salai Za Cung Lian cu a kal nain meithal in a kah caah a nunnak a liam. Kan ralkap hna karlak buainak ruangah meithal hriamnam hmangin mi thahnawnnak a chuakmi cu a dik lomi tuahsernak, ningcanglo tuahsernak le ralkap ṭuanvo ngeitu rianṭuan ning he aa kalhmi a ṭhalomi tuahsernak a si caah fakpi in kan doh i kan mawhchiat. Mi thahnawnnak a tuahtu Salai Za Cung Lian cu biaceihnak le sualphawtnak tuah dingin thongtlak le hrinkhup an si i a ṭuan liomi General Secretary a sinak rian in kan dinhter. Salai Sang Ling cu kan bochanmi Syi-de-fa-kha thawktu chungtel pakhat a si pinah chungtel ralkap hna nih ṭuanvo a dotdot pek ningin Tactical Commander hlun, Brigade Commander hlun, General Secretary hlun Vice President hlunti in dohthlennak rian a rak ṭuan. Nunnak a pek tiang CDF-Hakha ralkap pakhat a si. Hramhram ralhrang pennak ṭhalo doh lio caan ah dohthlennak rianṭuantu pasal ṭhahruaitu pakhat Salai Sang Ling kan sunghmi cungah chungkhar cingla rualchan hawikom vialte le dohthlennak a rianṭuanṭi chungtel vialte ngeihchia lungkuai in kan um. Hi thil kong he pehtlai in thil dik, thil hmaan ning tein a rannak in tawlrelnak a um khawh nakhnga caah CDE-Hakha Central Brugage Committee, Legal Affairs Department le Chinland Government, Ministry of Defence, MOGC palai hna telh in hlathlaitu bu Cpcl Inquiry Commission cu ser in hlathlainak ngei dingin kan ṭuan cuahmah lio a si. CDE-Hakha Central Council phunghram ralkap upadi ning in mizapi hmaiah phung ning tein le fiang hlang tein biaceihnak tuah dingin timhtuah a si. Thihlohnak thil umtuning hlathlainak, chungkhar hna lenkainak le Hakha peng chungah ralhrang he kahdohnak a fah tuk caah tuan deuh in cathanhnak le fianternak kan rak tuah kho lomi cungah chungkhar le mizapi nih theihthiamnak he nan kan ngaihthiamnak lai kan in nawl hna. Caan karlak ah social media cungin a dik lomi bia le hla, sualpuhnak, ṭhatlonak le soiselnak tampi a chuakmi kan hmuh i

Lawngtlai District chung Filling Station kip nih cozah nih a man a khiahmi nak tam Black Marketing in Petrol le Diesel an zuar ding a si lo. Lawngtlai District chung Filling Station kip nih mizapi caah license hau loin nikhat ah petrol liter sawmthum le diesel liter thongkhat a dur in an pek khawh. Petrol le diesel hna hi kan innpa ram Myanmar le ramdang ah chawletnak caah zuar le pek a kham. hi nih hin permit pek a huap lai lo. Lawngtlai District chungah phung loin petrol le diesel zuar le phorh a kham. Hi nawlchuah zullo cu Section zahnih kul le thum awk Bharatiya Nayyasan hi ta BNS hmangin hrem khawh an si. Hi nawlchuah nih Lawngtlai District pum a huap lai. Bianawl a um hlan cu thla hnih chung a um uh lai, tiah Biangreithlep kul le hnih khan nawl a chuah. Tuithumhnar branch YLA hna chungkhar sawmruk le pasarih sinah laksawng pek. Tuithumhnar branch YLA nih kul le thum thlang ah thonghnih kul ruk ah khan branch YLA Executive Committee nih a rak khiahmi zuldawi in Tuithumhnar khua chungkhar sawmruk le pasarih hna sinah thonghlei nga cio an pek hna. Tuithumhnar branch YLA nih hin ṭha tein an ram neih an zohkhenhmi cu cozah hmalaknak ding nih a palmi ah aa tel caah compensate sawmthum kua le tlawm an lak. Tuithumhnar branch YLA executive meeting nih cun an khua compensate la ve lo chungkhar hna sinah thonghleinga cio pek siseh tiah bia a khiah i biangreithle kul le thum, thonghne kul le ruk zaam pumh dih ah chungkhar sawm ruk le pasarih hna cu an phawtzamh hna. An phawtzapmi dihlak hi singsawm nga le thawng nga a si. Phawtzapmi tang singkul budget ah chiah a si i oil le information saknak caah hman timh a si. Atu hi rian zong an thawk pah cang. Central Ianglai Association COLA nih cun a tang i Branch OLA nih a zawnza hngal in midang ca i an i pekchanhnak hi a sunglawi tuk. Pathian thluachuah co in midang caah zohchuntlak si zungzal dingin a duhpiak hna tiah an chim ve. Lawngtlai ah kezikua leng methamphetamine an tleih. Kum thong hnih kul le ruk biangre thlep kul le ruk zaan suimilam hleikhat le minute pahra ah Excise and Narcotic Department 20 a sam rifles le an tuan hawi hna nih an thawngpang theihmi zuldaw in an duty nak AOC veng Lawngtlai ah methamphetamine kezikua gram zariat pasarih kg le a ngeitu minung pahnih

Methamphetamine he tlaihmi hna hi section kul le khat of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act NDPS Act hmang in sualphawtnak tuahpiak an si i District Court Lawngtlai ah kalpi colh an si. Court ah sual thlaihpiak an si ahcun kumsha in kum kul tiang thongtla kho le tangka sing khat in singhnih tiang liamter khawh an si fawn. Lairam cozah nih Joshua Van cu roca le Laipuan a pek. Lairam cozah Lai Autonomous District Council nih Mizoram a rak phanmi Laipa UFC flyweight champion Joshua Van cu lawngpinak roca le Laipuan an pek. Lairam cozah LADC aiawh in Pu Joseph Lalhmingthanga Cinzah Deputy Register Co-operation Department nih Lengpi Airport ah a pek. Laipa Joshua Van cu Mizoram ah thawhnih kul le ruk biangreithlep kul le kua ah New Delhi in Aizawl lengpui airport a phang. Biangreithlep sawmthum zan ah Zonetle Mizoram Mixed Martial Art Association i bawm in Mualpui Veng Ardingchuama Hall ah tuah dingmi Misma Fight Night ah khuallian in a hmanpi hna lai. Pu Si Ngun Lian Cung mla, MDC le Mangki Bawi tonnak ngei. Thawhni kul le rukbiang reitlep kul le nga ah Pu Si Ngun Lian Cung, mla, MDC le Vice President, Mizoram Pradesh Congress Committee nih cun Mizoram Mangki Bawi General VK Singh cu a umnak Lok Bhavan ah tawng in thil biapi LADC kong a ceihpi. Mizoram Monkey Bawi General VK Sing nih cun i tonnak caanṭha kan ngeih hi lunglawmh awk ngai a si. Kan i ton a hnu bik kha VIP Lounge, Lengpui Airport ah a si. Duhning in caan a um lo caah caan sau tonnak kan ngei kho lo. Nihin ah caan sunglawi tonnak kan ngeih hi a sunglawi tuk tiah a chim. Lawngtlai Ways Bial tu mla nih cun LADC dirhmun le harsatnak zeimaw an ngeih kong Monkey Bawi sinah a chim. Cun ramri venhimnak zongah Lawngtlai District cu ramri pawng a si caah hi nakin i fimkaan ding le ṭha tein kalpi a herh kong a chim fawn. Monkey Bawi nih cun LADC dirhmun biapi ah a chiah kong le harnak an tonmi zong a si khawh chungin tawlrel le hmalak a timh kong Lawngtlai Ways mla hi a chimh. LADC Sangau Division chungah Savamyitva scheme kalpi cuahmah lio a si. A luancia kum thonghnih kul le ruk vaupi nihlei nga thawkkhan Lai Autonomous District Council Sangau Division chungah Land Revenue and Settlement Department nih cun Survey of Village and Maipingwit Improvised Technology in Village Areas a kalpi cuahmah lio. Lai Autonomous District Council Sangau Division nih hin Revenue and Settlement Department Officer Alex Lalzawmpuia hruainak tangah survey hi an ngei i Sentefiang khua in an i thawk i Thaltlang le Pangkhua an dih cang i Zahan Biangreithlep ni kul le kua khan ceural an dih. Cuticun Sangau khualei ah i ṭhial in pehzul thluahmah a si lai.

Tam U nih innhmunlo ram ngeihmi kongkau ah ca document nget an ngeih khawh nakhnga property card pek a si. John hmang in innhmunlo ram kha fiangfai tein tah le chinchiah a si lai caah pakhat le pakhat kar i buaibainak um tawnmi zong a hun tlawmter suamau cang lai. Cupinah hi Survey of Village and Mapping with Improvised Technology ahhin felfai tein hmunhma chinchiah a si cang caah khuachung ṭhanchonak ding rian ṭuan lai ah cozah nih chorchem bik ah a hman khawh fawn lai. Tutan thawng kan thanhmi cu kha vial khan a si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm, hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.